Gwenge mag Kajulu East gi Tasab location madore e kaunti ma Kisumu koro sane yangore kaka achiel kuom gwenge man kod atamalo mag mond liete kendo thoth nyithindo manyiri osebed kirocho ratichgi gino ma osebedo ka thiro somb nyithindo manyiri. Kaluwore kod maling'ling' mane wafwambo e kor gweng'no endo, en ni nyithindo ma nyiri mathoth ok osebedo ka tieko sombgi e yorno makare. Wayudo mama Christabel Okello, achiel kuom mine ma osekale masira mar Kenya, kendo odak kende kod nyithindo abich. Okello miwa ler makende kaka achiel kuom mine mantiere e riwruok matemo konyo nyithindo ma nyiri. Ka en Christine Mary Okulo, ajadak ma Kajulu East, Gita, Sub-location. An

Nyaka giyud kony matindo tindo mag chiemo mar ot, kaka wadak bende kelo shida nikech waonge gima wanyalo timo malong'o. Koro wan nwayudo Margaret Rayola, I met her in 2023 and she's been very supportive when we talked to, I talked to her, we shared about the challenges that these widows are going through and she's been helping us a lot. Apart from that, Uh, we also have the uh, local chief who's been also supporting us as uh, inclusive of health kaka nyithindo gi nyalo yudo basari but that is not enough for to get everything for the family as a single parent nyithindo manyiri manie utewa gi be nigi challenges nikech nikech ok giyud gimoro amora ma e ot Poverty miyo giwuok oko ma giyud iye nikech gidhi manyo pesa ma ginyalo konyore godo. To mano kende ema kelo challenge maduong' nikech they are teenagers and they are getting men who are luring them with money. So we are requesting for donors or well wishers to help Mama Margaret support us to help our children because if you educate a girl you have educated the whole society. And another thing is where we are staying like uh, single parents kaka kama wadake achiel kuomwa ne ot olwar kuome ma kaka odagi sani odak nyaka gi dhiang' e ot matin mano lwarni bath ot konchiel to en gi nyithindo ma nyiri ariyo ma be nomako ich in this situation of poverty and another thing en an awuon

even giving her the uniform to go back to school and everything that she needs. Now onge support moro amora chief mosebet ka konyowa matin matin gi mama Margaret. Okay, chief eh, kaka kantie bursaries kobiro chiemo moko ma government golo ka chief makes sure that these widows oyudo with a, a bit larger eh, portion moingo kaka jomoko yudo. Kamano. Kod kendo kane mamani ode olwar no nochiwo nyaka yien matindo tindo ma inyalo chungi for now there's a, there are structures ma ochung mar yiende go. Kamano. An akwayo nikech nitie nyathi moro machielo ma nyathi wido she's called Christabel Ongol chokene osebet ka lwar to mamani be i- en be ok odisha ot samoro ilorone dhoot malorne oko. Koro an gi kwayo ni if we get a well wisher kata ka wanyalo yudo kamoro ma wanyalo dake kaka ineno kaka jok moko iyudo loka kucho iyudo ka mine oger negi some place a proper place ma ok gichul rent or somebody a well wisher who can support us get what we do so that we can support our family and stand and help others too. Because if you help one person, you help uh, one woman, you've helped the whole community. Omedo leronwa ni thoth mine modak Kajulu nowito joutegi kaluwore kod kute mag ayaki, gino mosekelo ting' mapek e yor rito nyithindo manyiri kaluwore kod nok mar yuto mag omenda, koso arita kwe maber, nok mar lowo ma mine nyalo puro to kod tije manyalo kelo konyruok. Gima duong' kabisa mantie shida mantie e gweng'ni en koso low and then tich malong'o be onge to eh, iluongo ni HIV AIDS nonego chuo chon mowe mon kendgi and then nyithindo manyiri be ma, ma nyithi widows gi gipongo gweng' ka ma if somebody, something can happen ni okelgi kamoro achiel mondo giyud kaka giyudo course moro ma da gitim mondo at least waduok eh, iluongo nang'o percentage mag drop outs ma nyithindo ma nyiri piny mondo okony gweng'ni mondo nyi- nyi- people should come up to help these girls to get something to do
E komachielo wachopo e dala mar mama Jacinta Aluoch, miyo ma chi liel man kod nyithindo auchiel. Aluoch rwakowa e ode mane oselwar kendo ojongi. Otemo leronwa midhiero mosebedo kokale chutho to somb nyithinde ma nyiri mosebedo ka por kapok otieko skul. Nyinga iluongo ni Jacinta Aluoch. Jaoda niluongo ni Joseph Ogola. notho chon. Ka notho chon to noweya gi nyithindo ariyo. Amedo, bang'e amedo nyithindo, nyithindo ang'wen bang'e. Koro osebedo kamano kit dakna, asedak kaka asedak kamani ka an kenda. Sombgi nodhi obagni. Kar sombgi nodhi obagni kaluwore gi Kit kaka ne an koru. Nikech dichwo tho ka miaha. Koro kaka nabedo miaha no, to e kaka gino obuka nyaka seche ma gipong' no. Koro ne onge kaka ginyalo dhi skul. To otemo budho piny ahinya, otemo budho ka sikul no kaka odhi ne pod ochande. Kaeto kosetimo kamano to owe sikul koro. Ema opo ka oyudo ma. Aluoch kwane nyare Tricia Owino nyathine mar auchiel ma jahigni apar gabiriyo mane oyudo mane omako ich bang' klas aboro mondo odogi e skul. Gombo mar Tracy en mondo otim tiegruok mar Charan.
An gi nyinga en Tracy Awino but natimo class 8 to form 1 nok adhiye. Koro gi chunya adwaro mondo atim course. Duong' ma akwayo course no ema dine odhiye ma chunye aneno ka dwaro no.